mata dureen gorsaa irraa yaanni keenya jidduu duniyaati fi jidduu aakhiraa ja maa aksara alhumuum ilmi namaa duniyaa tanarratti yaada hedduu keessa jira yaada daangaa hin qabne gariin isaa waa'ee duniyaati irra guddaan isaa yaada duniyaati. Akkamittiin horaa, akkamittiin fuudhaa, akkamittiin man argadhaa, akkamittiin mal argadhaa, akkamittiin makiinaa wayii argadhaa, akkamitti akkamitti akkamitti akkamitti. Haadhi humumu duniyaa. Wanni hirriiba nama dhoorkes tanadu. Wanni nama odoo namni uffatee deemuu huccuu keessatti nama huqqises tana. Wanni namni odoo kophaa deemuu ufiin haasawe. No, yes jechaa karaa deemu kophaa isaa namni. ka nam tokko isa bira hin jirre, taan itti farramaa, taan firraa hafachisaa, taan ufitti fuudhaa ufiin haasawaa guyyaa adii magaalaa keessa deeme. Hammi yaada duniyaati. Tokko barnoota yaada. Barnoota qabxii bareedduu yaada. waan wayyaa kajeele zabana ammaa kufinsi faa heddummaate maal irraa qaraanaan irra guddaa yaada ilma lafaa ol deemuu ta'e silaa booddeen kufiinsuma namni kufiinsaaf hin baratu maaltu na cinqee yeroodhaan jabloo fi loozii tiyyan eegaluu kajeellee hin dhabamu beek haadhi hammu duniyaa tokko yaada rizqiiti guyyuma kamiin masruufa irraa harabaafadha guyyuma kamiin kiraa manaa kafaluu dhiisa guyyuma kamiin joollee tiyya akka ilmaan namaa godha guyyaa kamii haajaan dilli tun narraa dhaabbatti guyyuma kam guyyuma kam guyyuma kam ilaa yoom Hanga yoomi? Hammiin isaa kana. Tokko hammiin isaa hojii argatu. Namni baratee waajee hojii argachuu yaadni guddaan isaa waan bakka hojii argatu. Guyyaa rabbiin kun qabu bakka beeksisni wayii itti maxxanfame hunda jala dhaabbatee akka nama leeylatul qadri eegutti eegatu. Hadihi hammu duniyaa. Huji irra guddaan yaada keetii maali yoo jedhan yeroo san hujuma takka tatti bobba'u argatuudha. Waan biroo hunda ni irranfata. Bakkuman itti bobba'ee akka ilma namatti irraa galu warra argadhu argatu jedha. Yoo san argates ta birootii beek. Loo kaana libni aadama waadiyaani min zahabin

ilmaan aadamii silaa kennine ah way silaa sadihuma tahee jaa jedhe laga yaa'u beek madda umrii jinnee beek inni nu umriin isaa eessa dhaabbate dura hawaashuma kana nyaatee ni fixa hawaashuma kana dahaba ka yaa'u akkam abbaa isaa godhame yoo fagaate amata torbaatama jahatama irra taa'anii kuta hawaash bakka isatti hafa akkanuma wajjiin silaa leyni kun sadii naa tahee ja'a jedhu laa yamla'u jawfa ibni aadama illa turaab wanni afaan isaa guutu qochimaa isaa kana guutu yoo jiraate biyyee qofa jedhu biyyee itti takashanii yoo guutan yoo biyyee dirqiin keessa kaanii qabrii gubbatti itti guutan san san qofaatu isa quubsa jedhu san booda maal beela'oo Mal belaa'uu san booda. Biyyee itti gad takashan santu isa qubsa jedhe. Yaanni nama garii maati. Akkam godha maatii? Akkami barsiisa? Akkami kafala? Akkami bobbaasa? Akkami galcha? Maal nyaachisa? Mashaakilul abnaa rakkoo maatii, rakkoo ilmaanii. hedduu horee ilmaan afaan itti wallaalee beeke. Hedduu horee akka diinatti ilmoo irraa rakkatee beeke. Namni silaa diina firraa eegaami ilmoo isarraa rakkate. Ilmoo akka diinatti firraa eeguu mudate. Hammi ishee hammii duniyaati jedhaniini wanni hirriiba nu dhoorke wanni rahimaa nu mursiise wanni saahiba nu mursiise wanni na- nama wajji hojjennu walin nu zannii nu balleeysee nu mufachiise wanni oollaa wajji walin nu mufachiise wanni tokko itti kaannee tokko itti moromnee tokko horii isaa dhoorkanne humuumu duniyaa Hammii duniyaati aakhiraa mee. Takka immoo hammii aakhiraati. Namaahuu qabdii isiin. Yaanni aakhiraa namaahuu qabaa namuma isa yaaduu qabaa dura. Yoo qabaatellee nama meeqa qaba. Yoo qabaatellee isaa dura moo ka duniyaa santu dura. Hammii aakhiraa jedhaniin haalli muslimni keessa jiru. Akki Muslima mudate diigamiinsi isaa naamusaa fi akhlaaqni isaa gad bu'uun quwwaan isaatii fi jabeenyi isaa gad bu'uun bakka hunda keessatti roorrifamaa ta'uun hammi nama islaama ta'e yaachisu jedhaniin. Hammi azaaba qabrii guyyaa na awwaalan akkamiin taya? Guyyaan fuula Rabbii dhaabbadhu hoo akkamiin hin dhaabbadha? Yawma yaquumu naasu lirabbil caalamiin. Guyyaa san bifa kamiin fuula Rabbii dhaabbadha? Nama simatamu moo nama himatamu? Ani yeroon fuula Rabbii dhiyaadhu san nama simatamu moo nama himatamu? Moo nama komatamu? Kana yaaduun dhiiroo jannatan gala moo ibiddan galaa yaaduun rakkoo mogootaa fi deeynii namaa yaaduun yoomuman guyyaa tokko ibaadaa bareedduu fuula rabbii dhaabbadhaa yaaduun yaada aakhiraa turee beere. Hirriba dhoorke warra dur. Shayyabatnii huudu wa akhawaatuhaa jedhan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaa ergamaa rabbi harrii isinif bahe akkam jedhaniin sahaabaan. Yaboo bar suuratul huudi fi suuraa isii fakkaattutu harrii nabbaasee jedhan nabi sallallahu alayhi wa sallam.

Hammi aakhiraatii beeki. Yaada aakhiraati. Yaada lamaan kana jidduu jira ilmi namaa. Yaada lamaan kanarraa tokko tokko yoo injifate akka amma nu mudate yaada aakhiraa hiineef irraa keenya wanni aakhiraa jedhan nu yaachisuu dhabde. Yaanni qofti duniyaa qofti nutti banamti. Ka argates, ka dhabes, ka haati laga dhayxee fi ka haati irraa duutes waluma qixa booya jedhe. Eskiin amasii gala. Ka haati laga dhayxee galuu eegu fi ka duute illeen waluma qixa booya jedhe. Ka argates, ka dhabes, ka abdates, ka kajeelus hundi irra guddaan yaada keenya jiruu duniyaatti. guyyuma tokko jiruu tan argadhaa waan ji'u ta'e yaanni aakhiraa ni dagatama wayta kana maaltu nu mudate yaada duniyaa san rabbiin akka jirutti hulaasaa nutti baneede hanga duraan irraa hafelle falammaa zaaguu azaaga allaahu quluubahum hogguma nuti yaanni keenya yaada duniyaa ta'e hulaa yaadaa hunda nuu baneede Hogguma akhiraan ajandaa keenya keessaa dhabamte waa xiqqo malee guyyaa akka guyyaa jum'aa guyyaa akka hawaasni walitti dhufee guyyaa akka amma namni masgida keessaa dhaabbatee waa namatti himee guyyaa xiqqisho waa awwaalle nama du'e qabri irratti awwaalle yeroo muraasa ajandaa keenya keessa wanni akhiraa yeroo muraasa qofa dhufu guutuun ajandaan duniyaa ta'e wayni milkooyne seete hasaaraa biroo seenne. Silaa falli isaa maal ture? Silaa falli isaa manaa mallee isiniif fakkaatu inni mala hoggaan ammaan jiru. Haa isiniif fakkaatu. Silaa falli isaa irra guddaa yaada keenya akhiraa ta'u ture. Akhiraan duniyaan akhiraa jala deemte. Wa inna lanaa lal akhirata wal uulaa. Durufi duniyaa fi akhiras anaa qabache. akkanaa ture mee waan nuti mudanne qajeeloo dhaggeeffadhu ilmi namaa yaada kana keessa jiraata yaada duniyaa hamaa kan jiruu duniyaatii fi akhiraa yaaduu jechuudha nama muslima ta'e beek nama akhiraan isa yaachiftuu beek namni biroo immoo akhiraa wanni je'an ajandaa isarraa hin jiru

yaa rabbi diin kiyya naa tolchi kani amriin tiyya diin tikni kiyya wanni diin amrii tiyya hunda jamu isa keessa jiru yaa rabbi duniyaa tiyya naa tolchi tanin isii keessa jiraadhu jaan wali qindeeysanii beeki nutii takka biraa dhawe malee wali qindeeysan duniyaafis kadhatanii aakhiraafis kadhatan Akkas turan nabi alayhi salaatu wassalaam. Wanni ilma namarra jiru eega yaanni akkana ta'e qajeeloo dhaggeeffadhu guyyaa tokko si fayyaduutu malatu. Amma yeroon haasa'u kanallee yoo sii galuu baate waan yaanni biroo bakka qabateef siif galallee jedhee waan yaadu waan birootu dura bakka qabatee jira. Wanni nan amma haasa'u dirqiin nama takashuu fakkaata. Waan birootu bakka fudhatee jira. Haa ta'u mee mogguma kiishuma moggaa keessa kaayaa. Wanni ilma namarra jiru eega jiruun jiruu yaadaa taate. Eega gandi akka nuti agarru kana taate. Guyyaa tokko gadda guyyaa tokko gammachuu. Guyyaa tokko booya, guyyaa tokko ililchu. Tokko fira dhabee booya. Tokko jaartii awwaalee booya. Tokko ilma awwaalee booya. Takka jaarsa awwaaltee booya. Takka qabeenya hasaartee booya. Takka obboleessa awwaalee booya. Hayaat kulliin isiidhaa. Jiruu gammachuu fi gaddi walitti laaqame. abadan hin xaliiloytu sunnaa rabbiiti rabbii akkana uumeef innahu huwa adhaka wa abka akkana deemti namni muslimaa jiruu tana akkamitti dabarsa gaddaa gammachuu qacello dhaggeeffadhu gaddaa gammachuu akkamitti dabarsa akkamitti gadda gammachuu jirjiira

Yoo hamtuun isa tuyte, horii isaa keessatti, qabeenyatti, maatiitti, gaddi tokko wanni nama rifachiisu isa tuqe, sabri godhaa, kheeyruma taatiif jedhe. Hadhooytuu santu mi'atti jirjiire. Hargiisa sanii dayma jirjiire jechuudha. Sabrii isaati. Innaa lillaahi wa innaa ileeyhi raaji'uun. Waan hadhaa san mi'atti jirjiire.

kana keessa yoo jiraanne jiruu hadhooytuu san mi'ooytu jirjiirree gadda san gammachuu jirjiirree jiruu tana keessa dabarra jaalala rabbii barbaadaadha kuni waan nabiin itti nu qaceelche eegdan yaanni guddaan haa gamana deebifnu maal jaa nabi sallallahu alaihi wasallam man ja'ala alhumuuma hamma waahidan

Yaada baay'atee baay'atee lakkooysi fixuu dadhabe kana namni yaada kana yaaduma tokko deebise. Yaada aakhiraa isatti deebise. Kafaahu Allaahu duniyaa. Kafaahu Allaahu hamma duniyaa. Yaada duniyaa isaa Rabbiitu isaa ga'e jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eenyu ka yaada duniyaa teetii uf sii qabe? Rabbi jedhe. Irra guddaa yaada keetii aakhiraa goonan duniyaa Rabbiin irraa yaada isii si lage. Yaada isii sirraa kaayila. Waan duniyaa keessa nama rifachiisu nama gaddisiisu hunda hulaa sirraa cufe isaatu qaba isaa beeka hulaa isii sana. akkana jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam waman tasha'abat bihi alhumumu fi ahwaali dunya namni yaanni du- isa dura faca'e yaanni duniyaa isa dura faca'e taqabuu fi tadhiisu walii wallaale hunda numa kajeele hunda abbaa ta'uu fedhe namni yaanni harkaa faca'e bifa kanaan Lam yubaali Allaahu fi ayyi owdiyatihi halak Rabbiin dhimma isaan qabu yaada inni uf dura bal'ise san keeysaa bakka fedhetti haa halaakamuu jedhe. Ee miskiina amma sii galaa. Yaada ufii diriirfate san bakka fedhetti haa halaakamu.

Qajeeloo dhaggeeffadhu. Namni yaada isaa yaada akhiraa taasise. Diiniif yaaddawa. Diin isa yaachise. Akhiraan isa yaachise. Akkamittiin fuula Rabbiitti milkaawan isa yaachise. Nama san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa amrii isaa waliin qabaaf jedha. Nabii jaabee sallallahu alaihi wasallam. Amrii ma- isaa hunda wali qabaaf jedhu. Waan duniyaa waan ma- waan duniyaa wajji wal qabatu. Amrii wali hidhee fi wali qabaaf. Waja'ala ghinaahu beeyna ceynee duruma isaa as gidduu kaaya. Ija banannaan duruma argata.

Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa horiin isaatii fi qabeenyi isaa falaa tu'jibka amwaaluhum akkana jee beek innamaa yuriidu Allaahu liyu'adhibahum bihaa fil hayaati duniyaa horuma sanuu isaaniin adabuu fedha jee duniyaa gubbatti adaba hiraa adaba gaddaa adaba wali qabuu fiiguu hirriiba dhabuu dhukkubsatu rakkoo seenuu odoo horii kanaa deemu tunuu azaaba jee ittiin azaba jee kanaa Ni'ma saahibul muslim. Horiin milkii horii nama Rabbitti amaneeti. Horiin milkii horii nama Rabbii buleeti. Xiqqollee haa ta'u. Duruma jechuun duruma qabeenya bal'aatiimi. Duruma jechuun duruma qalbiiti jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duruma qalbiiti jedhan. Ghinaan kana jedha. Warda bimaa qasama Allaahu laka takun aghna annaasi jedha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qooda Rabbiin sii qonne qoode gammadii jaaladhu irra dureessa namaa taataa. Barakaa keessa sii kaayaa xiqqoo san keessa. Heddu namni waa xiqquma qabu. Jiruun isaa barakaa taatee, qabeenyi isaa waa hunda hojjetee, kheyrii hunda hojjetee namni irraa ajaa'ibu. Hedduu namni qabeenya bal'aa qabu beeka. Horiin isaa bakka itti uf dhaadan, bakka itti maqaa barbaadan, bakka itti badhaasa fuudhan malee horiin isaan bahu ta'u. Qaxabe amiin. Hedduu beeki duniyarra. Hedduu namni waa xiqqoo qabu kan namni hawwuuf jiruu isaa rabbi qajeelche fi alaa mana qajeelche fi duniyaa akhiraa dhaqqabate. Hedduu kan waa qabu akka horii mataa keessa dhawanitti gara deemu wallaale dachiin shiritti jetti tuulaa beeku. Hadiisa kana. Hadiisa kana qajeelloo dhaggeeffadha. Kan bara hadiisa kanaati. Yoo'aa'u khasaaraa hadiisa kanarraa khasaara. Duruma rabbi as kaayaaf jee ija banatullee bal'oo argatu. Wanni inni qabulleen xiqqoo taatu bal'oo itti mudata. Abdii rabbi irraa qaba. Namtichi kun ammoo wa'atatu duniyaa wahii raaqee horiin rabbi isaa qoode funyaaniin lafarra deemtee itti dhufti jedhe. Odoo barbaaduu baate funyaaniin lafarra deemtee. wanni rabbi isaa qoode waman kaanat niyyatuhu duniyaa namni niyyaan isaa duniyaa qofa taate wanni inni kajeelu dunuma qofa irra milkaa'uu taate farraqa allahu shamlahu rabbiin dura haalaa fi yaada isaa dura facaasa ta hidhee guduunfu walii wallaala nabii jeebeef ta hidhee guduunfu walii wallaala Odoo tana butee tana lafa darbu jaldeessa ooyiruu seeta akka gartee boqqolloo mataa diiddan cabsee yoo fedhe qullaa bayatu namni itti dhufee kana butee akkana godhee lafa darba san butee lafa darba O- diiddama cabsee tokkolleen hin galuu beeku. Hogga inni tana mure tanaa turre wayyaa itti fakkaasanii utaala hogga san mure taantu itti mul'ata. Agartee takkaa jaldeessa eeydee ni beeyta. Miskiina wallah. Odoo inni akkas godhatu namni itti dhufa qullaafaa baya yoo fedhe. Yoo fedhe wama darree takka fuudhee baya. Duniyaan akkanumaa beet oduma olii gabbatachinu harka qullaa baane. Maa aksara nama dachii tana fiigee waliin ba'e waliin ga'e maaltu heddummeessa. Akka inni itti gale ilaali immoo maaliin irraa ba'e. Takkaa sii dhiisee biraa deema, takkaa isii si biraa deema. Lamaan irraa tokko. Rabbi yaada isaa dura facaasa jee. Ha qabuu fi ha dhiisuu walii wallaala jee. Waja'ala faqrahu beeyna eeyneehi miskiinummaa as kaaya jee. Ija banatu miskiinummaa arga. Harkaa qabaa beeki maallaqa. Maallaqa bareedaa qabaa beeki. Gandi ni qabatti beekaa beeki. Qalbii miskiinoomse rabbiin tu. Rafullee miskiinuma amma horiin kun guyyaa tokko dhufee yoo balaan itti buutu eessa abbaa kiyyaatiin seena jedhu. Meeshaan amma karaa jirtu sun yoo achitti waa taate akkam abbaa kiyyaatiin ta'a. Kana yoo ja'ala faqrahu beeyna eeynee duniyaa maaltu cinqu jira bakka tana. Waja'ala faqrahu beeyna eeynee cufa nama waa harkaa qabu. Hawaa jala fiigaa jiru guyyaa tokko yoo hojiin tiyyatuun dhawamte eessa abbaa kiyyaatiin seena jechuu qofaatu hirriiba dhoorgite. akkasii beeke abbaa feete alkhawfu ala almustaqbali jedhan arra dhiisanii fuuldura irra sodaatuu jechuudha maaltu boru dhufa maaltu iftaan dhufa yoo wanni akka koroonaa sun deebi'e eessa abbaa keenya seenna akkamitti binna akkamitti gurgurraa ikonomii tana yoo waa balaan takka duniyaa irraa buutee laamshise eessa abbaa keenya seenna alkhawfu ala almustaqbal Wanni maaltu yaachisaa jira? Qara'i dubbisi na kijibsiisi qara'i deem qara'i dubbisi. Maali wanni namni sodaataa jiru? Namni aangorra jiru maal sodaata? Namni maallaqa harkaa qabu maali sodaansaa? Alkhoofu alal mustaqbali jedhanii fuula dura kana akkam abbaa kiyyaatiin tayaadha. Fuula dura abbaa fuula dura uumeef dhiisi. Har'a yoo tolchite fuula duraan sii tola. Yoo har'a balleessite fuula kee duraa bada ilaa akhiratti illee. Fuula dura duniyaa qofaami. Guyyaa xoorataa qofaami. Irra hedduu namaa duniyaa gaafa xoorataa yaachisan.

Hogguma sarara Rabbii gad lakkifne oofadha akka feetanitti dalagadhaa nuun jee. Hayaagaa eegalteemi wadi itti itti fufi jee. Akkanuma akka akkuma seentetti keessaa bahi nuun jee beeku. Akkas nu godhee beeku. Akka seentetti keessaa bahi nuun jee. Rabbi qabanneen seen, Rabbi irratti hirkanneen seen, sodaa Rabbiitiin hin hojjan, Rabbi firraa eegaan deemne, waliin nu dhiise Rabbiin subhaanahu. Nuufi waan nuti filanne

Yaa waabee jee namtichi hogga bisha- bishaan fuudhe jee. Yaa waabee ufillee na nyaattu naachatti na geessuu taataa na dhiisii jee jee namtichi. Bishaan ufillee na nyaattu naachaf na geessuu deemta na dhiisii jee. Isiinuu hanga kana akka isiin jirtu garre wanni jabduun isiin dalayde immoo rabbiin wal nu dhoorke jedhe. Ay duniyaa. Waan isiin nu goote irraa rabbiin wal nu dhoorkite. Isillee waan agarree beek. Hin sobin namni tokko hin garree beek akkanumaan horiiti. Wanni guddoon isiin nurra dalayde immoo rabbi nu dhoorkite. Uf dura nu balleessifte. Bal yuriidu insaanu liyafjura amaama. Waan lamaan kana waliin qabnee haa deemnuni. Gaafiin harkaa nu qabu. Maali yaanni hirriiba na dhoorke? Maali yaanni hirriiba na dhoorke? Maali yaanni waggaan buna dhugullee nat- buna natti busheesse? Maali yaanni hiriyaa tiyya wajji taa'uu na dhoorke? Maali yaanni hoflee taphatuu maatii wajji hoflee taphatuu na dhoorke? Maali yaanni saahibban kiyya wajjiin jira na gammachuun jiraachuu yaanni na dhoorke maali? Uf gaafadhaa. yaada diinii ka akhiraati ka rabbiiti laalaame takkaa waan umar bin abdul aziz hirriibaa gachiisee jedhan akka nama mixaaxa oowu arra garagalutti odoo gangalan booyee makaddaa uf jala jiisee warri isaa guutuun lafaa kaanii ta'anii wajji booyan maali yaaboo guyyaan fuula dura gama rabbii achi deemutu yaanni isaa hirriiba na dhoorke. Asii galee Abii Hureeyraan lubbuun irraa ba'uu wagga deemtu booye. Yaa saahiba Rasuulillah maa yubkiik? Yaa sahaabticha Nabii maaliif boo'ichan jedhaniin? Isin sahaabaa isaaniiti. Nama isaanii wajji jiraat. Nama ilmiif jiraat. Nama diiniif barnootaaf jiraat. Maa sabrii dhabdanii boochan jedhaniin. Ana laabkii alaa duniyaa kun jedhe. Ammas galee. Ani duniyaa teessaniif hin boo'u bar jedhe. Ani amma nama akkana ol koraa jiru jedhe. Yoggaan gad bu'e ibiddatti hin gad bu'a moo jannatatti hin gad bu'aatu na boochise malee laa abkii alaa duniyaa kun. Wanni na boochisaa jiru qillatu zaadi sinqiin harkan na xiqqaatu waxuulul masaafa imalli fuula keenya duraa dheeraa tahuutu na boochise. Kas je'ee beek yaada kanaa boochise. Sinqiin harkaa qabnu xiqqoodha. Imalti achichi deemnu dheertuudha. Kanaan na boochise. Hammi duniyaa, hammi aakiraat. Kana eeguu nu barbaachisa. Maali yaadni guddaan nu jiru? Akkuma nabiyyee walaa taj'ali duniyaa akbara hamminaa walaa mablaga ilminaa Yaa Rabbi irra guddaa yaada keenyaa yaada duniyaan taasisiin jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guyyuu du'aayii san imaamni qara. Walaa taj'alid duniyaa akbara hammina walaa mablaga ilmina. Hoonga waan nuti beeynu yaa Rabbi duniyaan godhin jee. Nama akhira irraa dagate diini irraa dagate wanni inni beeku duniyuma qofaa. Yaa Rabbi jiruu teenya akkas hin godhin jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hammii kana, yaanni kana, yaanni kiyya guddaan wanni na yaachisu, wanni na boochisu, wanni namaa wajji wal na dhoorka, wanni mana kiyya raahaa na dhoorka, wanni mana kiyyatti hirriba na dhoorka, wanni hogguman salaatullee akka itti salaatu na dhoorka maali jennee yoo laalu diini aakiraadha waan rabbiiti jiruu duniyaati. Idan madaallii tan madaallee yaadni naman dhiisu rabbiitu uume irra guddaa yaada keenyaa madaallii gama aakhiraa taasifne wa inna lanaa lal aakhirata wal uulaa manni lachuu ka rabbii waan ta'eef namni jiruu duniyaati fi jiruu aakhiraa fedhe jiruun duniyaati fi ta aakhiraa ta rabbiiti jiru inna lanaa lal aakhirata wal uulaa jee rabbi lachuu na bira barbaadaa Duniyaa feetuus na bira barbaadi, aakhiraa feetuus abbaan ana jee rabbi. Karaa kanaan, karaa shawwadaa, karaa dur namni nu dura naggade, karaa dur namni nu dura taraare, cubbuu namni lafa kaa'e, cubbuu san irra deemuu osoo hin taane, karaa rabbi irra deemnee rizqii halaal irraa barbaannee halaal irratti kennine. Wanni rabbiin soora qocaa kaa'e allaattiin hin fuutu. Waan rabbi sii qoode namni si hanqisu hin jiru.

Gammoojjiin teenya bariisa ruuza isaa dhume jette. Baajata sii ramadamee jira duniyarra. Wamaa min daabbatin fil ardi illaa ala Allaahi rizquhaa. Garaa keessatti si uume baajanni kee guyyaa san ramadame. Baajata sani haa amma fuudhaa jiru. Guyyaa inni dhume baajanni laman deebi'u. Inni dhumnaan hayaata irraa bakka hin qabdu ati. Dachii gubba irraa jireenyi kee dhume dachii keessa malee. Akkasi beeki. Raashinni kophatti teessee kan namatti dabartee nyaattu hin jiru. Kasiira madame guyyaa dhume manni kee as gubbaa osoo hin ta'in bakka nyaataa dhugaatiin barbaachifne lafa tana jala. Odoo nyaattuu, odoo dhuyduu, odoo fayyaa qabduu bakka nyaanni hin jirre saniif qophaa'u. Odoo ibsattuu, odoo uffattuu bakka uffanni hin jirre, bakka ifaan hin jirre sanii qophaa'u. Osoo raaree bal'oo keessa deemtee, mana bal'aa keessa galtee, mooraa bal'oo keessa gartuu bakka rakkoo saniif qophaa'u.

mee sheekkotiin mee warri daawaa godhu mee namni rabbii isaatiif lubbuu wareege mee namni guyyaa tokko manni isaa isan dagiin maatiin hin dagiin jiruun xiqqoon tun hin dagiin hammi isaa akhiraa godhe hammi isaa daawaa godhe hammi isaa diin godhe eessa jira mee haa gammadu yoo jiraate kan qabneetu ha qaburra rakkoo fide. Ha qabu sababaa qaba jedhan. Wayya waan santu isa dage. Ha humaa harkaan qabne immoo sababaa takka malee addunyaa li salaasati nafar hin jenne nabi sallallahu alaihi wasallam li arba'ati nafar jedhan. Duniyaan tanuma nama afuriiti jedhan. Tokko nama rabbi qabeenya kenneefi karaa rabbii irra oolche. Tokko immoo qabeenya hin qabu. Ah, sila akka abaluu kenne kanan naa kenne kheyrii tana dalageetuma sila aara bahee je. Fahuwa bimanzilatii je nabi sallallahu alaihi wasallam. Namtichi taa'ee namticha kanaaf gaabbe kun hawwe kun sawaabatti namticha kana wajji wal qixa fa'ajruhumaa sawaa je nabi sallallahu alaihi wasallam. Niyyaa isaa qulqullii rabbitu isa arga. Namticha kheyrii dalagu kanaaf hawwe. Guyyaa tokko silaa kheyruma tanarraa anis qooda fudhadhe. Je'etu. Namni eega kun amma? Namni eega jarri kun? Nama lama. Ha qabuu fi ha kajeele. Ka lammaffaa yoo nama rabbi horii itti kennee akka fedhe godhe. Miskiina tokko jira ganda ka hamileen isaa fokkattuudha. Isaa irra badaa beeku. Yaadaaf fokkate. Humnallee. qabeenya illee hin qabu yaadni isaa bade akkas wajji. Waa beekee bofa miila dhoorke jedhe. Silaa bofni qaata dachii balleesse jedhe. Waa beekee lukkuu miila dhoorke gofla barartuun dhoorke niyyaa keessaa fuudhee gofla ni qabdii bar niyyaa bararuu keessaa fuudhe. Hiriyaan sii ni bararte isii asumaa gandii ulee itti buusa guyyaa rabbiin qaburraa. Silaa niyyaa toltee barartee beeku.

Niyyuma fokkattuu tanaan namticha silaa horiin jallate saniif dhaqqabee mindaan rabbi biraa qaba waluma qixa jee nabi sallallahu alaihi wasallam. Duniyaan akkasii beek li arba'ati nafar. Namtichi humaa guyyaa tokko garatti hin quufin kun namticha horiidhaan rabbitti jallate sanii wajji azabama. Sababaan niyyaa fokkattuudha. nuti amma warra tattaa'ee kajeelu beek nama khayrii kajeelu rabbi nu haa taasisu miskiinta niyyaan isaa fashalte san ka waan hin taane kajeelee waan hin hojjetin hin azzabame hammii lamaan yaada lamaan nutti jiru kana yaada amma harkaanu qabu anaa isinitti haasa'ullee harkaa qabu isinii tattaa'ullee harkaa qabu

tuutti jaarraa carraa isaanii jaarraa nabi Muhammad rabbiin godhe sallallahu alaihi wasallam isaanii wajji jiraatan waan isaanirraa dhaalan san irraa fudhatan nabirraa sallallahu alaihi wasallam leenjisaa ture diin irratti leenjisaa ture aakhira irratti leenjisaa ture Horii guddaa tokkotu Bahreeyn irraa dhufe jedhan. Akbara maaliin irra guddaa horii Islaamni guyyaa san ijaan argeeti jedhan boojuun sun. Horii kana fidanii masgiida keessan naqan. Dahabas, fiddas asuma fidanii masgiidan naqan. Lafatti dahaba naqanii ee lafatti naqan. Warri warra dahabni isaan yaachisuumi. Warra warqii yaachiftuumi. Warra meenni yaachisuumi. warra qarshii yaachiftuume nabiin salaata subirraa wayta bayan sallallahu alaihi wasallam masgiinni afaanii guutuudha masgiinni asirraa ilaa hulan guutu abaa ubeeydaatu waa fidee dhufe jechuudha dhageessanii arra fakkaattii kam jedhin ee argamaa rabbii jaa kijban beeku jarri kijban beeku kijbaan nu cinqee beeku Waa dhageessanii horii wahiitu abbaan ubeeydaa fide jechuudha dhageessanii jennaan ee argama rabbii jedheen wallaahi lal faqra akshaa aleykum jedhan abshiiruu jedhan miskiinummaadhaan rakkattanii sodaa isin irratti hin qabu jedhan duniyaan bal'attee itti wal dorgomtanii isin halaaktiin sodaadha malee miskiinummaa isin irratti hin sodaadhu jedhaniin qalbii isaanii horii kanarraa dhoorkan ni hiraniif qarshiin tak odoo masgida san keessatti hin hafin biraa ka'an nabiin sallallahu alaihi wasallam qalbiin isaanii gama duniyaa akka hin mazzanne eegaa turan nama tokkootu uffata wayii nabi muhammadii fide sallallahu alaihi wasallam nama nasaaraa wayiiti uffata bareedaa tokko nabii fide

Odoo karaa deeman re'ee takka argan ta baktii taate, duute. Re'ee gurri gaggabaabaa takka. Maal jedhanii re'ee gurri isii hammanaa. Re'ee gurra dhedheeraa qabdu osoo hin ta'in re'ee gurra xiqqaa qabdu. Ni fokkattillee re'een sun uumaa rabbiiti. Re'ee san argan. Akkana fuudhanii mee namni irraa bittan jedhaniin. Meeqa jalla dhaggeeffadhu naggaadee. Miskiina naggaadee. Jalla dhaggeeffadhu. Man yashtarii haadhaa jedhaniin. yaa ergamaa rabbi nuti waan binnuu jedhaniin kana kuni odoo fayyaa ta'ee gurri isaa mura gurri isaa jooroo waan gurri maal jedhaniini gurra xiqqoo san re'ee guutuumi odoo fayyaa ta'ee isaa baktiidha akkami binna jedhee odoo fayyaa qabaatee hin binnu jedhiin. dide namni hundi wallaahi ladduniyaa ahwanu cinda allaahi min haadaa cindakum jedhaniin duniyaatu rabbi biratti irra xiq- irra salphattuudha hanga korbeessi kun isin bira salphate kanarra jedhe isii tuffatamtuudha hanga korbeessa kana tuffattan irra jedhanii qalbii namaa gamana deebisan Sahaabaan gaaf tokko mana tokko haarayoomsaa jira. Meeqa jala dhaggeeffadhu? Mana dulloome tokko haarayoomsan. Itti dhufan Nabi sallallahu alaihi wasallam maal godhaa jirtan? Mana kanaa dulloome yaa ergaa Rabbi ergamaa Rabbi haarayoomsaa jirra jedhaniin. Lal ana aral amra asra'a min haadhaa jedhaniin. Mana isin amma haarayoomsitanii keessa jiraachuu deemtan kanarra amrii Rabbiitu irra jarjara jechuun sodaadha jedhaniin. Mati galee amrii rabbiitu irra jarjaraan sodaadha jenna. Manan tolchine jarri qabrii tolche. Uffata zaahiratti hin xiyyeeffanne keessa xiyyeeffate. Jiruu duniyatti hin xiyyeeffanne aakhira xiyyeeffate. Manan jaaradhe je Abdallaa ibn Umar sahaaban guddaan hadiisaa kun. Manan jaare harkuma kiyyaan jedhe. Roobaa fi aduu kanarraa dhoorku jedhe. Mana keessa galanii beek roobumaa fi aduu dhoorka jedhe. Manni silaa maali faayidaan isaa? Rooba dhoorku aduu dhoorku. Akka nuti waliin dhaaddannu kanaa mii beek. Yataxaawaluuna fil buniyaan kun ajandaa biroo qabaa beek. Hammiin isaanii hammana ture. Waan gaarii nyaatu shari'aan naman dhoorku.

waa halaakamee jedhan birri jecha salaata dhabe soomana dhabe zakaa dhabe nama awwaaluu dhabe fira dhabe fira awwaaluu dhabe fira dubbisuu dhabe waa halaakamee jedhan yoo argate ni gammada jedhan gammadee boo miskiina illee sadaqaa nurraa godhaa jee namni ruuza keetiin koottu jennata bittaa koon miskiina waan nurraa godhaa jee distii namni keessa taa'u nama liqimsine fuudhanii karaa kanarra foon affeelanii miskiinatti qiccican guyyaa san maallaqa argate. wa idhaa yoo dhabe immoo ni dallana musiiba balaan buute guyyaa sana. masruufa illee warra kennuun balaa lolee dachii rabbii buusee dallanee akkamii akka kunna dhufe akkamittiin kasaare akkamii rabbi akka rabbiin nu malee nama biroon argu ha birootu nagaa qaba maal isa duraa balleessine dachii rabbii kun tokko dhaa waa halaakame gabbisa gabricha huccuudhaa jee gabricha huccuu ni beekta gabricha uffataa tajaachisu guyyuu uffata. Suufa kamtu haarawa magaalaa dhufe? Suufa kamtu asitti hodhamaa jira? Waa halaakamee jee gabrichi kun namni akkamitti maallaqaaf gabra taha jeetiin hadiisa kana gaafan darasummaa qara'u na dhibeetu. Waan hin maallaqa illee hin beekneef, uuma takka illee hin beekneef, kami namni maallaqaa gabrooma? Na rakkisee beek. Odoon duniyaa gubbaan deemuun doolaarri tokko akka itti nama jallisu, doolaarri firiin takka akka itti duniyaa fi akhiraa nama dhoorku arge. Edaa hadiisni sun kana baana. waa halaakamee yoo qoreen isa waraantellee rabbii isarraa hin baasin jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Na gabricha kan yoo qoreen waraantellee waan biroo ziirra xiqqoon qoreemi rabbii isarraa hin baasin. Sahaabaan akkana leenjisaa turan. Karaa kanarra guddisanii irra guddaan yaada isaanii aakhiraa ta'e. Horii isaanii dhufanii rabbii kana ni biraa deema. Aakhiratti rabbi biraa bitadha jedha. Timira ooyiruu timira dhibba hundee dhibba jaha qabu. Nabitti kenne sahaabtichi. Hundee dhibba jaha takkanaa jannata keessaa qaba jedha nabi sallallahu alaihi wasallam. Duniyaan uf jalatti bulchanii funyaan uranii hundi naggaadee akka keessaniitii beeka. Sahaabaa nabii hogga jedhan namni miskiinummaa qofa dhagaya. Akkasii mi sahaaba ni beeka. Warri beela'es ni jira, kan rakkates ni jira, harka qalleeyyinis ni jira. Abbootiin qabeenyatis ni jirti. Al-ashratul mubashara Warri gurguddaan sahaabarraa odo duniyaa gubbaa jiruu jannataan qananiifame hundi isaanii abbootii qabeenyaati. Abuu Bakri, Usmaan, Abdurrahmaan bin Oofi, Xalhaa ibn Ubeydillah, Zubeyr ibn Awwaam, Sa'ad ibn Abii Waqqaas. Laalii deebii keessaa qissaa isaanii abbootii qabeenyaati. Naggaadee jajjabdu. Akkasuma wajjin duniyarra odo miilan deeman jannanni duniyarratti ragaa ba'eef sartafikeenni kennameef warra jannataa hajuu. Naggaadee beek. Warra Rabbii bule, warra horii isaa Rabbii bulche, akka Rabbiin je'etti hojjate, akka Rabbiin je'etti baase, waan Rabbiin jaalatu irraa hojjate, waan Rabbiin jaalatu irratti baase. Gabricha mana lama milkaawee ta'e. Sahaabaan Nabii dhufanii gaaf tokko sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlu dusuuri bil ujuuri jedhanii. Yaa ergamaa Rabbii warri harkaa waa qabu mindaa Rabbi biraa argataniin nu caalanii akkam taanaa jedhan dorgommiin isaanii aakhiraa waan ta'eef. Salaata nu wajji salaatan. Soomana nu wajji soomanan. Hajjii nu wajji hajjan. Za- Wayatasaddaquuna min fuduuli amwaalihim. Isaan ni sadaqatan nuti hin sadaqannu asitti jalaa hafne jedhan. Salaata wajji dorgomne, soomana wajji dorgomne, hajjii wajji dorgomne, horii keetitti dorgomuu dadhabne jedhan. Horiin nu bira dabranii maali malli keenya jedhaniin. Mee waa isinii himuu jedhaniin. Waan jara saniinis dhaqqabdan. Kan namni tokkolleen isin dhaqqabuu

Zikrii amma naa fi ati assalaamu alaikum assalaamu alaikum hoggaa jenne utaallee ala buune irraa agamne. Tanumallee irraa agamne beek. Eenyu tasbiiha godha. Taa'aniituma hogga salaata dhabas. jechuu eegalan. Jarri jala siqanii ilaala tuutti tun maal dhawataa jirti jedhanii ilaalan. Waan isiin jeekkartu san jalaa dhageessee warri maallaqaa sun wajji jeekkarti. Si jeenamuu taa'ee. Ammas fiiganii nabi dhufa yaa ergamaa rabbii jarri sun tuutti sun dhageesse nu wajji jirti ammasi nu dura dabarte mee waan biroo nuu barbaada dhiisaa firraa dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa tuni arjummaa rabbiiti duniyaa fi aakhiraa wajji horachuun rabbii kenneefi firraa jalaa hafaa jedhanii silaa akkana taateen fedhaa beekhe ani Nama akkanaati ka shari'aan diin barbaadu. Kana ka ka rabbi qabu. Kana ka rabbi wajjin mi- milkaa'uu taa'u fuula rabbi. Kana ka namni dorgomee isa dhaqqabuu hin dandeenye. Duniyaa fi akhiratti illee. Kana turan jarri sun sahaabaan. Ashratul mubasharaan hundi isaanii ashaabuu amwaal. Warra maallaqa qabu abbootii qabeenyaati. Zubayr ibn Awwaam guyyaa duniyaa irraa deeme miliyoona kudhanii waan dhiyaatu dhiise maallaqa duniyaa irratti gaafa san. Dubartiin takkittiin dhaalmaya miliyoona dhaalte gaafa san har'aami. Miliyoona gaafa san namni yoo dhagayee nuu kufatu lakkaa'uu miti dhaga'umaan si kuffisaa. Kuma tokkoo fi dhibba afurii afurtamii meeqa duraa beeki miliyoonni anani mo'oon. Warra kana ture warra horii jechuudha.

Ifaajee teenya insha'allaan haa walitti hinu. Ifaajee teenya barakaa Rabbi irraa barbaaduun haa walitti hinu. Karaa akka inni hojjedhaa je'etti haa hojjennu. Madaallii haa eeynu. Madaallii duniyaa fi aakhiraa haa eeynu. Akka tokko tokko injifatee nun kuffifne madaallii haa eeynu. Qooda guddaa diiniif haa kenninu. Kaan Rabbiitu nuu gaha insha'allah.